Hemmäňize salam. Men bu gün size birazrak Bruklini görkezeýin diýen. Şu wagt Jim öýüne barýan. Aý, intek ýene biraz daşrak ýöremeli. Serediň hany. Ýene birazrak ýagyş ýagýar. Ýöne häzir barýan ýere size her hili üýtgeşik zatlary görkezjek boljak. Şes pasmorkim. Ýoldan geçeliň. Svetofor ýanýa. Awtobus geçýä. Şu uly zdaniýa, şu görýän neme, stroýka gidip duran neme, mekdep asly. Näçe wagtdan bäri stroýkasy gitýä, hiç gutaranok ştoto. Soň, tak. Şulam uly ýol, şuňa Koniawand Avenue diýýärler, umumy Bruklinde. Görşüňiz ýaly. Häzir, häzir swetofor nemedermika? A, ýoluň aňyrsynda nemäni görýäňizmi o ýerde? A, nahar satylýan bir kart bardyr, kart diýilýär oňa. Karoçi, tigirde, ýan maşynda neme? A, näme nahar satýarlar şo ýerde, osaň. Id üçin Id diýende şo Remezanyň gutaranyna karoçe adamlara mugt nahar berýärler ine görşüňiz ýaly. Adamlaram oçere durlar. Baý ba oçer ýaman uzyn eken muňa serediň oçerine. Ýolam ýapypdyrlar bärde. Şon ýaly mugt nahar berýärler. Ýöne bir oraza diýip Remezana diýip. Realno oçeri ýaman uzyn eken olaryň. Wow. Görşüňiz ýaly. Musulman raýon umumy. Ýarsy musulman aňyrrak etseň. Garalaň raýony başlaýar, ýewreýlaň raýony bar. Umumy görýäňiz. Ine şu nemeni görýäňizmi gruzowik ýaly ine şundada nahar bişirilýär bärde meksikanlyň nahar öýtýän hawa meksikanlyň nahary şu ýerde baryp alýaň ýany restoranda zat neme edesiň gelmese umumy arzan nahar satýarlar şu ýerde ine şu restoranda aljak naharyňy şu ýerde ele neme etýäň satyn alyp bilýäň ýöne arzan bolýar. Leşni puluň bolmasa seredişiňiz ýaly. Ine şular bir Brukliniň bölegi. Bruklin umumy bir uly ýer. Osoň ine jaýlaryny gör, görersiňiz häzir. Bir neme bar. Häzir meniň bir ýörejek raýonym bar. Şo ýerde Men nem. Biz oňa o zat diýýäs, million dollarlyk jaýlar diýýäs. Sebäbi hakykatdan hem uly jaýlar we özlerem neme. Million dollar bahasy bar. Onsoň käbirisi million dollardan gymmatdyram häli görseň. Onsoň häzir men sizi şol raýona aýlasym gelýär. Görkezesim gelýär. Göreris nähili nemeligini. Görşüňiz ýaly adamlar gelýär. Wot. Şoň ýaly neme Bruklinam bir odatda Nýu-Ýork şäheriniň bir bölejigi, raýony diýen ýaly. O bizde diýilýär-ä, birinji mikroýon, ikinji mikroýon diýip şon ýaly. Bärde edil şon ýaly. Bruklinam bir mikroýonyň biri. Ýöne mikroraýon diýeňde kiçi mikroraýon bolýar. Bul gaty uly mikroraýon, makroraýonka neme şeýle seretseň. Hawa. Wot tak wot ine gowy jaýlaryň başlaýan ýerine geldik. Ine hazir görersiňiz. Görýäňizmi nähili owadan, baý jaýlaram neme şu million dollarlyk jaýlar. Ine seredip bilersiňiz. Her kimem gazonyny, ýenesini gowy edip oňarýa, bärde. Soň. Kamera ýa ýagyş düşdi öýtýän. Şun ýaly uly uly jaýlar kän. Gymmat gymmat jaýlar kän häzir ýöne hemme zat ýaşyl bolup kän gowy görnenok. Häzir ýoluň o ýüzüne geçeýin belki. Ine şu jaýlar-da millionlyk jaýlar, nämelik jaýlar. Onsoň bärde umumy jaý satyn alanda, neme her kimem jaý satyn alyp bilýä. Girdejiň, ýenäň gowy bolsa, alyp bilýäň. Ýöne oňa neme kredit alýaň. Indi bizde Türkmenistanda ony Almak nemeda kyn bolar kredita ýene. A bärde bolsa kredita alyp bilýäň girdejiňe görä. Bank saňa aý bir üç ýarym prosentdanmy dört prosentdanmy otuz ýyllyk kredit berýär. Otuz ýyllyk kredit bar, on bäş ýyllyk kredit bar i wrode bäş ýyllyk öýtýän. Bäş ýyllyk barda ýa ne uwerena. W osnownom otuz ýyllyk bile on bäş ýyllyk. Tak maşyn gelenok. seredýäs. Serediň näl owadan jaýa serediň bu owadan jaýa konkretny jaý. Uuu maşyn gelýär. Okey ylgap ýetişýän. Şo. Şonýaly 30 ýyllyk, 15 ýyllyk kredit alyp bilýäňiz. Ýöne bu million dollarlyk jaýlar Gymmadrak düşer. Normalny girdejiňiz bolanda-da, normalny o zat edeňizde-de, pul gazanaňyzda-da bu jaýlary kredite satyn aljak bolsaňam gymmat düşýär. Osaň biz ýaly prostoý smertnlara kän näme pozwolit edip bilmeris bunýa jaýlary. Aý köpräk işläp, aýdaly bir ýylyňa iki ýüz müň dollar zat aýlyk alsaň, onda Pozwolýat edip bilersiň. Ýöne ýylyňa iki ýüz müň dollar alaýynçaň, kim bilýä. Ýa öz gowy biznesiň bolmaly, ýa bilemok. Konkretno şikarny işde işlemeli, belki Google-da zatda işlemelidir, bilemok. Meniň häzirki işleýän ýerimem-ä gowy bolýyn, ýöne iki ýüz müň dollar ýeteýinçäm, bilemok-da. Menejer super-puper neme waýs-prezident zat bolaýmasa, bolmaly bolaýmasa. Serediň nähili uly jaý. Uly owadan jaý. Arkasam ma, arkasam şeýle gidýär. Diňe öňi-de. Onsoň bärde parkowka-da problema. Görýänsiňiz welin, şeýle ýoluň gurunda maşynlar parkowasiýa edilip durandyr. Onsoň Nýu-Ýorkuň uly bir problemalarynyň biri parkowka. Maşynyň bolsa, şo parkowka tapmagam görgi. Onsoň şunýaljak öýleriň nemede gyralarynda şunýaljak ýeri bolýa. Ine şu ýere meňzeş. Onsoň şo ýerde her kim maşynyny parkować etýä. Ine görşüňiz ýaly şu maşyn öýüň eýesiniň maşynydyr häli görseň. Onsoň şonýa ýer bolmasa kyn. Meniňem şu wagtky ýaşaýan ýerimde, menem ýer jaýda ýaşaýan, etažda ýaşamok häzirlikçe. Şo ýerde bizde neme ýok. Parkowka eder ýaly ýer ýok. Ýogsa menem maşyn alasym geldi. Şu wagtam gelýärem. Ýöne şo parkowkasy problema bolar diýip kän alasyňam gelenok. Plus Nýu-Ýork ştatynda, indi Nýu-Ýork şäherde esasanam gymmat-da, strahowka almaly, eýle-beýle. Umumy gymmadrak çykdajyň kän bolýar. Edil bir taksist ýa bir uberçi bolaýmasaň, uber draýwer, nu, uber woditeli, uber bolaýmasaň, nemeräk bolýar. Kynrak bolýar. Bunu görelim maşyn gelýärmi? Gelýär bir maşyn. Ha, bu maşynam durýar. Çünki bäriniň woditelleri gaty mylakatly, siwilizowanyý woditel. Ýöne hemmesi däl. Käbirsi realny haramzada, üstüňden hem sürüp geçiberýärler bara. Ýa sürüp geçesleri gelýä. Ýöne käbirsi erbedem-dä. Hemme ýeriň gowulary, erbetleri bolýa şeýldämi adamlaryň. Serediň näl jaý. Gowy owadan jaý. Ýene-de size bir zady gürrüň bermek isledim. Şeýle bir osobennost bar. Meselem, neme bolýar-a? Maşynlaryň nemesi bolýar-a, näme şol? Şu nomeri. Maşynyň nomeri bolýa welin Amerikada bir osobennost bar. Sen haýsy ştatdan bolsaň, meselem bizde welaýat nomerleri bolýa, Mary bolsa Mary, Aşgabat bolsa ASB, şonýa bir zat. Bärde şol ştatyň osobennostyny ýazýarlar şo nomerinde. Meselem ine şu nomeri görýäňiz. Şu nomer Nýu-Jerziniň nomeri, to ýest Nýu-Ýork ştatyňky däl. Aşagynda-da ýazylgy durandyr. The Garden State diýip. Garden State neme? Umumy garden diýmä näme? Neme bakja diýmek indi. No baglaryň zadyň, bakjalaryň durýan ýeri. O soň state hem ştat bolýa. O soň New Jersey-ni bagly bir ýer diýip bilýärler adamlar, parklary kän, zapowednik eýle-beýle zatlary kän-dä. O soň şoň üçin New Jersey-ni Garden State diýip görkezýärler. Häzir indi New York, New York nemeli, plately bir maşynam häzir Öňde bir maşyna bar, ana şonam arkasyny görkezeýin size. Nýu-Ýorky o zat diýip bilýärler. The Empire State diýip bilýärler. Empire State diýip näme üçin diýýärler? Hä, maşyn bar eken. Oňa ýöräp oturmaly. Empire State diýip näme? Nýu-Ýorkda Empire State Building bar, to ýest bir zdaniýa bar, uzyn, uçly. Men oň suratyny näme size şu YouTube wideo goýaryn. Ana şol zdaniýa Köplenç Nýu-Ýorky suratlandyrýar. Suwenirler zatlaram şo zdaniýaň suwenirler zatlary satylýar Nýu-Ýorkda. Onsoň Empire State zdaniýanyň şol baglygy bilen tipa Nýu-Ýorky baglanyşdyrýarlar-da. Onsoň şondan hem Empire State diýip ýazýarlar. Ine size u bärde gizleniň ekeni kän görünenok nemesi. Häzir başga maşynyň ýanyna baralyň. Hum, bärde-de görnenok. Şu aşa obyçny şeýle aşanda ýazmaly. Welin neme ýapypdyr o zady bilen. A, interesno. Başga maşyny. Öňündäki maşyny göreli. Belki oňky ýapylan däldir. Men size görkezeýin diýen. U. A, ha-ha, muňka waşýa Pensilwaniýaňky. Ýöne opýat je aşanda ýazylgy däl. Pensilwaniýaňka maňa bir zat. Meň ýadyma düşenok. Häzir muny göreli. Bä, maşyn gözläp ýörmeli boldy bärde, hä? Ým. Hü-üm, bolanok. O, bu ýaman köne Mersedes-Benz eken-le.

A ýene näme Orlando ýany Disney World-yň bar ýeri. Şol o zatda-da Floridan Frol Floridanyň şo maşynlarynyň plitkasynda bolsa Sunshine State diýip ýazýarlar. Sunshine diýmegem güneşli diýme aňladýar. Osaň sebäbi Floridada gyş ýok. Hemişe güneş. Aňarda käwagtlar ýagyş ýagýar gyşda. Bolly ýöne sowuk gyşy ýok, yssy howasy. Ony şonuň üçin Floridaka Sunshines deýip diýýärler. Şon ýaly takoý asobinnosti bar, bir hili gyzykly informasiýa. Ine-de ýene jaýlar. Görşüňiz ýaly. Käbir adamlar-a öz şu gazonlaryna, ýenelerine gowy seretýärler. Aýyrýarlar, uborka etýärler, eýtýärler, beýtýärler. A käbirisi bolsa neme edenok. Seredenok öz neme ogorodlaryna, zatlaryna. Indi ýoluň o ýüzünde-de goja-goja jaýlar bar özä.

A, ine tapdym size. Görşüňiz ýaly, New York diýýär, aşagynda-da Empire State diýýär. Görýäňiz? Ana şon ýaly. Şeýle meselemler görkezdim size. Şeýlelikde-de ine size Bruklin. Ýene-de gyzykly zatlary görsem ähä snimac edip belki şu wideo goşaryn. Bolmasa-da şo durşuna goýaryn. Umumy size bir azrak nemäni görkezeýin diýdim-de. Bruklini görkezeýin diýdim. Ine bulam şuny ýaly etaž-etaž jaýlar özi. Bärde uje etaž jaýlar başlaýar. Sebäbi biz uly ýola geldik bärde uje uly ýoluň ýanyna. O uly ýola-da neme diýilýär? Ady Ocean Avenue. Bärde güjükler zatlary.

O bir necivilizovannost, o bir samsyklyk diýip hasap edilýär. Görýäňiz, şu ýerde bagda Please curb your dog diýýär. To ýest, neme, güjüňizi diýýär, bir gyra süýşüriň diýýär. Widima, neme, trotuara syçyrmaň diýdigidir-de. Obaň şuny ýaly ýene-de stolbalaň, zatlaň nemelerini obýawleniýa zadam gelmeýärler.

Şu remontçy skaffolding neme? Remont intem gitýär öýtýän bu domyň. Şon ýaly dostlar, ine size birazrak Bruklin. Men soň biraz ýol, nu ýollar diýemde näme, şeýle şäher biraz açylansoň, Nýu-Ýorkuň başga künjeklerine-de giderin. Ors raýonyna giderin, Braýton-Biçe zada, şo ýerinem size görkezerin. Braýton-Biç şol, neme, Brukliniň bir ors raýony bar, Braýton-Biç diýilýär ady. Şo ýere gitseň bar-a, iňlisçe bilmek hökmanam däl. Diňe orsça bilseňem bolýar. Şo ýerde iş zadam tap bolýar. Köp migrantlar şo ýere gitýärler. Iş zat neme etmek üçin ilkibaşda Amerika gelseler, iňlis dil zat bilmeseler. Ýöne olary ezibem işletýärler. Ezip diýemde näli? Indi ezmek a türk sözi bolup gitýär ol hem. Neme da, az aýlyk töleýärler. Eşek ýaly köp işleýän on iki sagatlap, on sagatlap işleýäňde azrak aýlyk alýaň. Ýöne her kim ilkibaşda näme wyžywat etmek üçin neme etýär. işleýär şoňada razy bolýan aç galmaly dälda biraz öwrenşeýinçäň вот tak вот men size bir aýsym biç arada gürrüň bererin intek her hili ýagdaýlar baradada şeýlelikdede häzirlikçe siziň bilen hoşlaşýan bu wideonam goýaryn haladyňyz diýip umyt edýän ýenede nýu ýork barada size köp zatlar gürrüň bererin hemmäňize sag boluň.